Әйдә. Ассаламу алейкум ва рахматуллах баракатуху. Мин Садыкова Алсу Мөхәммәд кызы. Мин инде ишле гаиләдә тудым, 8 балалы гаиләдә. Минем әтием Мөхәммәд, Мөлеков Мөхәммәд Куттус улы, әнием Мөлекова Мәскүдә Гыйлметдин кызы. Без Аксу, әти белән әни минем чыгышыннан Кишер Аксуыннан. Кишер Аксуыннан әти белән әни. Мин инде без үзебез, мин Ежевскида туганмын, Удмуртия республикасында. Ежевскида безнең инде Малиговый. Шунда безнең янга Малиговый хаман килә торган иде инде. И без инде Удмуртияда тугачтан безнең күршеләрдә инде анда шиганнар, удмуртлар, безнең тел үзгәрә башлаган иде инде шул вакытларда инде. Һәм Малик абый килеп, безгә кунакка килеп, шуны күреп, без удмуртча сөйләшкәнне күреп, бик ошатмады да, әти белән әнине инде үгетләде, үзебезгә Татарстанга кире кайтырга инде. Шуның белән Алланың рәхмәте белән без үз динебезне саклап калдык. Ә, Татарстанга кайтып, иң беренче инде безне Малик абый каршы алды инде. Мин шуны хәтерлим. Безнең инде йортларны сатып, безнең әти шул берәй берсез кайттык инде, без машина белән кайттык бугай инде. Шуннан инде Малик абый безне монда каршы алып, безгә инде әти белән әнигә җырт алыштылар. Бер иске генә җырт алышкан алышканнар иде инде. Малик абыйларның каршысыннан булды инде ул, юл аркылы гына иде. Без инде ул йорттан инде Малик абыйларның, мин шуны хәтерлим, кечкенә вакытта инде анда миңа ничә яшь булгандыр инде. Бер җиде мәктәпкә кермәгән идек әле без. Шул җиде яшь керә торган вакытлар булгандыр инде. Без җул аркылы Малик абыйларның җыртлары да бик каты күп алма агачлар күп иде инде. Без шул алма агач алма ашарга дип җул аркылы чавып шунда керәдерик. Мин шуны хәтерлим. Без җыйнаулашып, җыелышып шулай керәдерик. Малик абый безгә хаман ашагыз, ашагыз дип тутырып җибәрә иде инде. Малик абыйларның аларның кәҗәләре күбәйде инде. Шул кәҗәләрдән артыгын безгә йөз алайын. Шулай иттереп, Малик абыйның и шул истә калды. Малик абый ул ничек әйтим, без килеп кергәчтен ул безне тотып маңгайдан үбәдери. Мен шулай балачактан, мен шул хәтеремдә минем. Алай безне бер көндә үпкәне җуе, без кергәчтен бөтенебезне битебездә жай тотып маңгайдан үбәдери, шулай сәламен итәдер. Шуны яратадыр инде мин. И һәм үзебез инде мәктәпкә кереп үсеп, зур үсеп инде киткәч тен инде Малик абый белән без элемтәдә идек инде һаман инде Малик абыйларны ничек әйтим, якын күрә идек. Малик абыйны вообще якын күрә идек, чөнки ул дин әһеле буларак шул дингә мәхәббәтне ул да уятты дип әйтеп була инде. Һәм безнең инде Малик абыйның абыйсы энесе Кыттүз, безнең дәвәти була инде. Дәвәти дәвәнибез Нурания. Нурания белән Кытүсә без авылга часто кайтадыр идек. Алар инде тоже бик намазлар укыйлар иде. Без инде шушы намазны дәвәниләрдән өйрәндек. Ул безне тәхәрәтләндерәдер иде. Хаман матур ни вагазлар ни дип сөйләп, без кечкенәдән намазга бастык. Алланың рәхмәте белән, ну шушы Малик абыйның энесенә өйрәтү белән энесе үзенең балаларына, балалары, балаларына дип, менә нәселдән килгән динебезне куәтләүчеләрдән булганга күрә инде моны Алланың рәхмәте белән без хәзер үзебез дә диндә, һәрберебез дә теге сигезәр, дүртәр бал, иң күбе дә сигез, дүрт бала, һәрберсе балаларыбыз диндә, альхамдулиллә. Шуның белән инде Анарсың инде, мин инде укып бетереп, мыни банкта эшләдем инде, 11 жыл банк, банк системасында эшләдем. Анары инде хәзер инде ничек әйтим, Аллаһ ризалыгы өчен бу дөньяны гына түгел, ахирәт эшендә савап эшләр өчен шуны инде без Тырышабыз инде ахирәткә дә сау итегә, сәдака җәриләре булып барып булып барсын өчен дип, Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә булышабыз. Безнең инде ничек дип әйтим, Малик абый без кечкенә вакытта без бит инде гаиләдә 6 кыз, 2 ир малай идек. Шай Малик абый инде безгә бер җулы килде дә безнең элеккеге моны мәдрәсә, хәзерге мәдрәсә зданиесе бик ташландык иде. Анда нәрсә холодильниклар стиральный машиналар шундай әйберләр ясый торган цех кебек иде инде ул ул бик каты ямьсез иде инде шуңа элек и малик абый бер юлы килде дә шуны сөйләшкән малик абый безнең ул яктан бик продвижной кеше иде инде теге дәрәҗәле кешеләр белән сөйләшә беләдер һәм шушы зданиены алды ул районга барып главасына барып ул шуны сөйләшеп шуны алды һәм алар килделәр ансар белән безгә И безнең шундый әтинең, безнең әти бик каты хөрмәт итәдер и Малик абыйны. И Малик абый нәрсә әйтсә, шуны тыңлыйдыр и. Мин хәтерлим, без э, иртүк тик килделәр алар, без әле җыкыдан да тормаган идек. Әти әйтә, э, Малик абыегыз килде, кызым булышырга җыештырырга ди инде. Безне шул Ма- Ансар абыйның э, машинасы бар иде инде, Теге күп балалы, теге күп кеше сыя торган, шунда бөтенебезне тиеп киткәннәр иде. Шуны без көне буе җыештырдык шул зданиене инде. Шуңа элек ташландык, янда кәгазьләр, ниләр, тузан күбәйде инде. Без аны вижуып чыгардык. Анда әле безнең ул фотолар да калды инде, анда төшкән. Һәм инде шул зданиене җыештырып чыгарып, Ансар, Ансар абый да ярдәм итте, Малик абый. И без шунда Төркиядән бер гарәп килгән иде инде. Шул гарәп тә инде безгә безнең исемнәрне дә үзгәртеп, син исемнәребезне һәрберебезне үзгәртеп, нитеп дин дәресләре бирә башлады. И Алланың рәхмәте белән инде менә Ансар абый, Малик абыйның шушы башлангыч ние белән, дип әйтмәклек инде, хәзерге вакытта анда шундый матур мәдрәсә зданиесе, күпме, 200 дә, почти 300 гә якын шәкертләр һәм олы кешеләр укыйлар инде. Хәзерге вакытта да ул бик каты э, ничек дәрәҗәле дәрәҗәле бина иттереп санала безнең Буа районында. Буа районында гына түгел, вообще Татарстанда да безнең мәдрәсә Бик каты күренекләш теге бина кебек тора. Һәм инде шул шул нидән безнең анарсың ул гына түгел һәм безнең яшел Малик абый мәчете бар инде без аны һаман әйтәбез. Малик абый мәчете дип тоже шул ук урамда истәрәк Малик абый мәчет салдырды. Шул мәчетне дә күтәрде Малик абый Алланың рәхмәте белән. Безнең инде